ḓigeḓa ro ḓigeḓa na miss p kha phalaphala fm ndi muṅwe wa vhatambi vha matambi a thelevishini a fhano kha ḽa afurika tshipembe ane a vha na vhukoni nga maanḓa musi vha tshi ṱalela thelevishini vha mu vhona vha ḓo wana maṱo avho o tou lavhelesa ene fhedzi nga nṱhani ha vhukoni vhune a vha naho nga murahu ho vha mufumakadzi muthishelesi wa phalaphala fm ane a vhonala a tshi khou tshimbila kha dzi red carpet a tshi khou actor na musi ri ḓivha khwine ene muṋe muthu uri na uyu muthu ulu lwendo lwawe lwa thoma ngafhi ndi khou vha ṱanganedza nga u tou rali kha mbekamishumo ya roḓigeḓa nṋe nga dzina ndi famous p ndi tshi ri kha ri vhe roṱhe u swika tshitoro awara ya vhufumi na musi nga swonda ya manakanaka ndi tshi khou tendela u fhufhela uri vho vuwai E, vha ḓi petepeta vho nyana zwithu vho ḽi sala ḽi tshi kovhela zwithu zwo no dzula zwavhuḓi vho ḓi geḓa na riṋe ṋamusi uri kone u pfesesa khwine kana u ḓivha khwine muyeni wa shone ra vha naye kha ḓuvha ḽa ṋamusi ri life kha facebook na kha youtube vho ṱoḓa phalaphala fm ri nanu misi yoṱhe nṋe ndi zwi funa nga maanḓa musi vhone vha tshi vha tshipiḓa tsha ino mbekamishumo hafho kha dzicomment vha nga ḓi lumelisa mashaka na dzikhonani ndi a ḓivha uri ḓo vha tshi khou ḓivhusa uri miss phina musi anga vho dzula nanyi havho vhane vha khou ri ṱalela hafhaḽani kha life vho no mu vhona kale uri ndi nnyi vhone vhane vha khou ri thetshelesa kha radio ra vhone kha vha pfhe vha tshipiḓa tshashu ngauri muyeni wa shane ra vha nae kha ḓuvha ḽa ṋamusi um fulu ndi khombo lomba tshifani tsha kale ndi khou tou mu ḓivhedza uri vhathu vha ḓivhe uri ri na nnyi fhedzi ndi ḓo dovha futhi nda amba kha ri pfhe tshiswa eh. vhone mutshilisi wa pholopolo fm uri vha kone u mu ḓivha khwine nṋe ndi ḓo ri fulu mugovhani fhedzi zwa zwino u vho pfhi fulu mu debate ee ndi zwezwo fulo ndi khou mu ṱanganedza kha mbekamishumo ya ro ndo ḓigere livhuesa miss p thank you for having me Eh, kha kha ri thome lwendo lwashu murahu hayani ndi gai hayani hayani hayani ndi thando block p east tuna west na east zwino nṋe ndi dzula p east ya ndi yone hayani afho musi a tshi humbula thondo p east muhumbuloni wawu u ḓa mini Hudha ri tshi khou tamba tshiṱaraṱani duvheke ri tshi khou tamba na vhangana vha mukomana wanga na khaladzi anga hudha ndi tshi khou rwiwa ndi khou totiwa ngori ndi ambesa hudha ho ḓo dala mashaka no bva ha mashau na nzhelele vho ḓa nga vene vho ḓa vha tshi ri vha khou ṱuwa matshelo vha spenda the whole week hanengei hu tshi khou ḓifha ro eḓela sitting room sokou ṱanganana hudha those fond memories you know Mm. so afha tshikoloni ri khou muvhona tshikoloni tsha tshikevha mm. kha ḓo ntshimbidza lwendo lwa ulwa tshikoloni uri o vha ṅwana ḓe mafhungo a mm. pfunzo dzone a vha tshi khou ḓi dzi funa hanefha tshikoloni a kha ḓivha kha magudedzi a ya fhasi na musi a tshi ya kha sekondari tshikevha ya ndo thoma tshikevha grade one uh, christian school wa vho ḓi very strict um, very regimented mara i think ndi zwene zwe zwa mpha guess the discipline and the faith that i have kha mudzimu um, and then fortunately nda wana opportunity yo uya canada nga exchange program ya tshikeva ndi kha grade i think grade 10

yeah
a tshi khou aluwa nga hetshi tshifhinga ndi khou pfa hu na bono ḽo ṱoḓa u vha dokotela fhedzi a tshi kha ḓi vha muṱuku ene muṋe o vha a tshi khou ḓi vhona a khou tama u vha mini nga murahu musi a sathu ṱoḓa u tama u vha dokotela ngo vhona gugu i think i think vhabebi vha nga vho zwi vhona from an early stage uri hoyu a una na vhudokotela hune a ḓo itea because i mean nga dzi weekend ri ḓo vha ri khou imbelela i remember my father vha ḓovha vha khou rekhoda nga tape recorder ri tshi khou imbela na murathu wanga ri tshi khou ita dzi drama skits ri tshi khou vha kopisa cause ke sangani muimbi um but now he's a professor of, of music of music uh, so ra tshi vha kopisa vha tshi ita dzi opera singing dzavho ri tshi ya na dzi khwaireni na mini zwoṱhe so i think innately nṋe muṋe mbiluni yanga nda tshi khou zwi ḓa zwori the arts is where i'm meant to be mara because obviously ndi vha ndi tshi khou ṱoḓa u u tevhedzela khamusi path ya makhulu anga because i loved him so much and he had just passed vho lovha the time so i thought somebody must take that on let me, let me try zwa vhudokotela naho zwi songo itea ngo ralo but I, i gave it my best shot mara zwa tshi vhonala hu muthu u ḓo vha u ḓo vha in the arts zwa tshi vhonala musi a tshi sala a tshi ya canada zwa vhudokotela zwa sathu to hai hone
ndasokotsokoba ṅwana wa tshikolo i don't think i really had a clear path ndi khou ṱoḓa ita mini mara zwa tshi vhonala uri hoyu funa u imba u funa no actor but i don't think i'd mapped it up for myself uri ndi khou ṱoḓa u vha mini at the time nga grade ten mm.
zwino angei canada ndi mini zwiṅwe zwa zwithu zwi a zwi guda zwine a ri arali nda ndi songo ya canada nda ḓo vha ndi si na hezwi na hezwi nda ḓo vha ndi songo guda hezwi na hezwi okay i think or, um, outside of mini education ti ndi vhona ungari ndo funa the way ye okay so musi ri tshi hanengei ri vha na host family vhane vha ri hoster a ri dzuli tshikoloni so it's almost like vha tou volunteer uri hu ḓo vha na matshudeni ane a ḓovha a south africa gai gai ri khou humbela miṱa ine ya ḓo volunteer uri ni dzule navho for this duration of time so that host family i remember them clearly vho vha vha the ha moments they had such um, a, family, a strong family bond ee ndi uri vho vha vha vha tshithu tshithihi tv i sa vhoniwi tv khamusi vha tshi to ri khamusi once a week ri ḓo vhona tv and nṋe nda ndi tshi bva hone tv i mean eh, ri ḓi dzidza nga tv ri dzedza ri khou vhona tv tshiṅwe na tshiṅwe ndi tv so vho vho vho mpfunḓedza u uri kha na uri muṱa ri tou vha na vhukonani yes ndi khaladzi anga yes ndi murathu anga yes ndi mukomana wanga mara a ri ḓivhane kha ri dzule roṱhe ri dzinzane ri ṱwe roṱhe na musi ndi tshi vhuya yani ndi a humbula ndi tshi vhudza vhabebi vhanga ndi tshi ri kha vha tsime tv vha ri vhathu khou ita mini so even though vha songo instiller art kana drama kana zwa metse kana zwa science kana zwa tshikolo zwa vhutshudeni na zwino hune nda vha hone na musi ndi tshi khou alusa vhananga ndi a humbula the ha moments uri ro ri tshi dzula fhasi ho vho tshi imbeleliwa ha ra songo yo kerekeni ra tshi ta thabelo ra vula hi mbuku ra you know ha ra ḓifheliwa ngo sokou vha roṱhe ro dzula roṱhe uh, so i remember that one thing
zwino musi hu tshi ḓa ene a tshi ṱuwa a tshi ya ngei eh, canada u ḽa ṅwana wa ngei muḓini u ḓa ngeno hawe hai a zwithu ai ha ngo vhuya mara nga facebook fortunately ri a ri amba roṱhe na zwino ri kha ḓi amba u na ṅwana o maliwa na nṋe musi ndi tshi maliwa ndi tshi vha na vhana ndi amba uri oh yolanda one two three one two three mara hu na tshifhinga tshi a vha khou ṱoḓa u ḓa ngeno but um for missionary zwezwi zwo ndi mini zwo funza vhathu nga bivhili but um a zwi ngo fhedza zwo itea i think because of covid nga hetshiḽa tshifhinga tsha 2020 mm.
u bva hafho ndi zwi a tshi ya mbilwi mm. Eh, roṱhe ri a zwi zwa uri mbilwi a si tshikolo tshine tsha soko to iwa nga muthu muṅwe na muṅwe uri ṱalutshedze and o amba uri o vho no vha na lutamo na lufuno lwa medze na science yeah. zwa tshimbila hani musi a tshi swika zwi tshimbila zwavhuḓi badi zwo nyaga u konḓa u dzhena um ngori at the time ramugondo vhe vha vha principala vha vha tshi kho ri a ri a ri tendeli ṅwana wa wa grade 11 a tshi dzhena a ri admiti ṅwana wa grade 11 mara khutsi anga vha mpelekedza vha vhona na dzi maraga dzanga dza the previous years ndi tshikeva vha ri oh okay fine u ḓo ḓa mbili ri khou mu tendela kha dzhene i remember when the culture shock ya hone ndi uri eh, ndi ri zwo fhambana badi na tshikeva ngori tshikeva ri tshi dzhena tshikolo magete a valiwa mbilwi you know

ya dzi a vhuya and hu na competition mara ya nda nda nda nda kona nda kona nda phasa na matric yanga zwavhuḓi ndi khou vhona a tshi khou sedza nda sumbedza uri u khou humbula hetshiḽa tshifhinga ndi mini zwine zwa khou ḓesa nga maanḓa muhumbuloni musi a ngei mbilwi
okay tsha u thoma hey just to, you know to keep it light ndo vha ndi sa pfesesi uri arali hu ri transport yo nsia thi ndi transport ya vhathu vhoṱhe mm. arali ndo siwa nga transport kana yo lengo u ḓa nda swika tshikoloni kha siko dzhia after 15 minutes ndi khou rwelwa mini ndi ri it's one of the things ye vhoramugondo ndi ri nda tshi ḓo ri kha vha ime vha sathu nthwa vhoramugondo i understand you're this big scary prince vho prince vha ofhisa mara vha sathu nthwa a thi khou pfesesa uri ndi transport roṱhe ro bva kha tra- roṱhe ri khou tsa hafha transport vha khou i vhona uri ndi yone yo lengaho ri khou lwelwa mini ndi uri kha vhana vhoṱhe ndi uri nda sa pfesese that zwezwi ndi khou humbula ndi khou humbula uri mara havhala munna he was smart intelligent vha na vhuṱali mara discipline number one so that's the funniest zwine zwa khou tou ntseyisa nga maanḓa mara tshiṅwe ndo ḓifheliwa nga maanḓa nga ndi nga ri mini mini u dzhena mbilu nda sa zwiḓi zwori na this na tshirunzi tshirunzi tsho ri wow ndo ndo ndo kona ndo kona fhiḽa fhethu dzi a vhuya and i didn't think ndi tshi khou bva tshikevha i would have been able to do all that ndi a humbula na muyanga vha tshi ri u khou tou rea alamu kha vhaṅwe vhathu kha musi vho hulaho with that type of structure vha nga vhona uri a fulu a si zwithu zwo raloho mara kha nṋe ndo ḓi ṋea challenge ende by the grace of God nda mangala ndi tshi khou phasa zwavhuḓi matric nga nga nga nga dzi distinction dzanga and somehow somewhere nda kona u ita na vhukonani hune na zwino ri tshe ro farana in the midst of all that so really those two years yeah zwi nga tonga ndo dzhena high school yoṱhe mbili that those two years they made an impact khulwanesa kha vhutshilo hanga fhedzi a tshi khou aluwa eh, hezwi a tshi khou amba zwo uri ene vha muthu ane vho uri vha tshi funa nga maanḓesa u imbelela u tshina na mm. mina zwoṱhe ho vha na marian joseph musi hafha eh,

hu na vhaṅwe vhe nda tshi vha funa nga maanḓa vho mrs mashamba a family friend of ours and vho vha tshi vha mbidza vha ri hai mani ri na mutambo wa christmas zwa thoma ndi tshe muṱuku ndo thoma sanyi khamusi sa vhaṅwe vha vharuṅwa eh, ṅwe ṅwaha nda vha baby jesus ende vharuṅwa be a vha ambiti a vha ambi ndi soko ee mara zwi zwi khou thi ndi khou vhoniwa Eh. ee zwi khou zwi khou ee nga murahu nda vha baby jesus ne na ambi Ambi.

for a while for like miṅwaha i tshi khou tevhekana i think that was a thing uri every christmas nga dzi holiday ri ḓo vha ri tshi khou rehesa kerekeni ya roma uh, yeah the nativity story a thi ḓi nga tshivenḓa ipfhi mini nativity story mara ya tshitori tshe tshila tsheo tsho bebwa murena yesu kristu yeah mm. then a, a dovha amba mafhungo uri musi a tshi khou phasa ho vha na dzi distinction uh. ndi khou sokou tou eh, lingedza u humbula uri musi muthu o wana dzi distinction a na metse na science vhathu vha tou nangela mm. iwe uri kufuna u ita mm. mini mm. kha ḓo nkhumisela murahu ḓuvha ḽi a phasa ngalo maipfi e a vha khou bva u bva kha vhaṅwe vhathu vha re nga nnḓa vha vha khou ri mini zwi tshi ḓa kha buḓo ḽine ene a khou tea u ḽi tevhela
Ndi nga tou ri, u amba ngoho thi, ndi nga tou ri mini, ndi lucky uri vhabebi vhanga na na dzi relatives kana na vhangana vhanga dzi family friends a vha tu imposer mihumbulo yavho kha nṋe ni, so they they always left me uri. e ni khou ṱoḓa ita mini mara obviously vhathu ndi sa vha ḓivha ḓo uri a dzimaraga dzo tou rali zwi amba uri engineering at the time nṋe vha dzi millennials engineering medicine mini mini uh, but at that nge tshetsho tshifhinga khutsi anga vha vha tshi khou thoma uh, u shuma tut kha musical theatre performing arts department nda amba nda ri papa ndi nga zwi funa u auditiona ndi khou tama u ita musical theatre musical theatre ndi hune vha combine uh, the art of music and the theatre which is drama which for me fascinated me zwo mangadza nga maanḓa because i'm like ndi ḓivha ndi ḓivha drama ndi ḓivha music but now the combination of the two i'd like to see uri amalgamation eyi what, what does this mean nda ya nda auditiona na nga ngoho and then i got in so namusi ndi tshi dzhena because of the expectation that i had not vhaṅwe vhathu ni i remember that whole year vhangana vhanga vha tshi khou ya vho vetse vha tshi khou ya vho uct vha tshi khou ita dzi actual science vha khou ita mini ndi tshi khou zwifha ene u khou ita mini nda ri ndi khou ita gap year because ndo vha ndi tshi khou shona ndi tshi khou shona uri ndi nga tou bva mbilu nda ita musical theatre naa ndi nga tou bva mbilu nda phasa ngo rali nda ita musical theatre naa zwithu zwine PSD kana Venḓa a zwi ngo tou ḓowelea a zwi ngo tou ḓivhelea nahone vhathu a ni gudeli u vha kha T_V a ni gudeli u ita u actor kha generation ni sokou ya thi nga nḓivho yavho lack of the the the therefore so I think nda ndi khou shona the closest people vhangana vhanga vha tsinisa ndi vhone vhe vha tshi ḓo uri hetshi tshi khou vhala tshi kha tshi khou ita first year tut musical theatre but vhomakhulu vhanga na mini I, i kept the lie on for a while until i couldn't
okay yeah
Ah, ndi musi a tshi khou ita eh, ṅwaha wo thoma yes tut yes nga hetshi tshifhinga ndi musi ana mukala prof ndi vhondwa maṱo george Yes. eh, Mugobani. Mugobani, yes my dad vha vha mudededzi wawe hayi baba vha head of department ya performing Okay. arts performing arts huna jazz huna opera huna dance huna musical theatre Okay. so nṋe nda ndi kha musical theatre department
zwino ngo ralo abe u khou dzumbamisani a huna vhaṅwe vhathu vhane a khou ṱangana navho afha tut vhane o dzhena navho murahu a luguvhe vo ṱangana no no no no no not at the time and uh, i mean performing arts think about it mbilu i tshi kevha a huna muthu at least in my year in my generation vhane vha khou humbula u ita drama kana vhane vha khou humbula u ita musical theatre kana vhane vha khou humbula u ita opera i remember at the time in the entire department ovo nṋe ndo vha ndi ndoṱhe muvenḓa so no I kept on the lie for a while. fhedzi hafha hayani vha khou mu tikedza Ee, vha na khou vhana vha miwe vha khou mu ntikedza nga takadza maanḓa vha khou nṱuṱuwedza vha khou ntikedza vha khou nsapota at some point hu na dzi play dze na nṋe nda dzhenelela ha vha uri you know eh, ri theatre you need people to come watch vha tshi ḓa myanga vha tshi ṋamela bisi vha ḓa vha ṱalela vhomane vhanga vhomakhadzi vhanga nda ndi khou nda ndi khou sapotiwa nga maanḓa ene na vhana vha miyawe na vhushakaḓe very close very close net ri tsinisa nga maanḓa like i said zwo thoma zwezwo ngori kha ri tsime tv kha ri vhe roṱhe kha ri ḓivhane um na hayani um ro vha ri na uri i think twice three twice or three times a week ra tshi nga dzula after uh, zwiḽa zwa nga madekwana or before ra ita thabelo just you know so ri na vhukonani ri na vhushaka ha tsini especially my sisters obviously being girls ri vhasidzana so we have a lot in common yeah ndi na mulaedza ne nda vha nao ndi mutambele wone okay okay cool ndi khou lumelisa muhashi na vhathetshelesi a no khou amba ndi takalani matshava mukomana wa fulufhelo mudivhedi sa muṱa ri ḓihudza na u ḓikukumusa nga fulu fulu o vha a ṅwana o ṱalifhaho tshikoloni Hayani ri vhana kha vhabebi vhashu mara roṱhe ri a zwi ḓivha uri a hu no no vhambedziwa naye nga vhuṱali ro vha ri tshi to zwi ḓivha zwo ri tshi ḓa kha zwa tshikolo a u ri bitha roṱhe lune ri a tshi swika sekondari o ḓi wana a muṅwe wa vhana vhe vha ṋangiwa u ya Canada kha exchange programm ya tshikolo Fulu o vha a si na vhuṱali kha zwa tshikolo fhedzi Zwine vhathu vhanzhi vha sa zwiḓivhe ndi zwa uri fulu u a kona u ola u ya tshina contemporary dancing, tap dancing na bold room dancing kho livhuwa uri fulu o nanga zwino mu ḓisela dakalo na zwine a zwi konesa u bva vhuṱukuni sa muṱa ri mu tamela mashudu fulu ri ḓi rwa khana ngae murathu wanga mudzimu kha vha mu engedzele kha vha mu tonde.

Zwi a ḓifha man u funiwa nga vhathu vhau ngori na nṋe ndi a vha funa it's so nice to know that the love I have for you know my siblings vharathu vhanga vhakomana vhanga khaladzi dzanga it's returned and zwiṱukuṱuku zwine nda zwi ita naho ndi tshi khou aluwa ndi sa ḓi zwi vha zwi vhona zwi amba uri vha tshi khou zwi vhona vha tshi khou ḓivha to be known u ḓivhiwa nga vhathu vhau ya ndi zwithu zwa zwa nṱhesa nga maanḓa Hong Kong mm. Nala mm. Lion King kha nṱalutshedze Ah, abe Lion King ndi zwithu big zwihulwane deal nga eh? maanḓa ya vha i wone mushumo wa u thoma thoma ndi tshi khou bva varsity that was a big deal um ndi nga tori mini hey, the funny thing is ndo ndo ndo ndo fhedza third year yanga ndi tshi khou nga nga dzi december holiday zwezwi ndo ḓo dala makhuwa a na mane wanga which i usually did nda vha ndi tshi khou ita dzi audition nga maanḓa although ndo vha ndo ḓivhudza uri ndi ḓo mela tshikoloni nda ita fourth year yanga ya btech naho ndi tshi khou auditiona nda auditiona lion king november december nga dzi holiday nda vhuya hayani mi anga vha tshi khou sokou a ah, ene u khou sokou yo tamba vhutshilo u khou sokou ita mngano wanga mbili u khou sokou tou sokou yo tamba vhutshilo nda ri mama nṋe ndo neta ndi zwino ndi khou odishina vha ri hai kha humele a mani a ite dzi audition nda ri ndo neta nga odishina ndi khou ṱoḓa u awela nahone ndo ḓi vhudza uri mini ndi ḓo humela tt nda ita fourth year yanga a huna thaidzo zwezwo ndo yo dala ningea mungana wanga ndi khou wana kholo ya vhathu vha hong kong vha khou ri no wana mushumo nda vha foinela myanga na khotsi anga a vho ngo believe thi zwino ndo ṱuwa hayani ndi tshi khou ri ndo neta ndi tshi vhuya nda ri nangoho kha email vho ndi rumela zwa takadza nga maanḓa uri wow okay that short term ye nda ndi khou dishina zwi amba uri somehow thi ḓivhi nga tshivenḓa u validatiwa ndi mini
ndi uri ho tou vha khwaṱhisedzo yes uri ndi hune nda ndi zwine nda khou tea u zwi ita hezwi even at such an early age at an early stage ya career yanga nda ya hong kong na ngoho my first job ever nda ṋamela flight khezwiḽa ndo ṱuwa 13 hours straight um two years miṅwaha mivhili ndi tshi khou ita uh, hong kong and disneyland also disneyland i mean what a dream to be working at the most happiest place in the world ndi slogan etshavho the happiest place in the world and na ngoho for that short period of time ndo ḓifhelwa ndo hula as an artist kha field yanga um independence u ḓi imela nga nga yanga milenzhe u ḓivha uri okay ndi shango ḽiṅwe can you imagine ni tshi khou holeliwa in hong kong dollars ndi uri zwino ndi khou tea u ita mini financial management zwi ndi khou tea u vhulunga thi ḓi zwo ndi to zwitisa hani um and at some point musi ndi hanengei nda zwi vhona zwo tonga ndo no i've reached a ceiling ndi khou ndi khou pfha ndi ndi tshi khou ṱoḓa ita something more um nda vha foinela vhabebi vhanga which i usually do you know even at this age ndo no tou rali ndi mufumakadzi ndi mme I, I still feel like ndi tea u amba navho ngori ndi vhone vhe vha investor to, in this career in, in whatever move I'm about to do mama papa ndi khou humbula ita so so so vha zwi vhonisa hani mama papa ndi khou humbula ita so so so you know so nda vha foinela nda ri eish ndi khou ṱoḓa u vhuya vha ri khou vhuiswa nga mini again nda ri ya ndi khou ṱoḓa u ita iḽa biteke nda ndi khou ṱoḓa ita mara nga mbilu ndi tshi khou ḓa zwo ri hai ndi khou ṱoḓa ita biteke mara it's the only way ine vha nga mbofholola uri kha ndi vhuye ndo vha ndi tshi khou ṱoḓa u phesiwa the film industry ndo zwi pfha zwori i think i've reached a ceiling nga theatre nda vhuya ro langana ndi ḓo ita btec nango ndi tshi vhuya vha ri ah zwino application mini mini ndara ndi khou ita matsina nṋe ndi tshi khou ita ni ndi khou ṋamela taxi ndi khou ya sesani ndi khou ṋamela thekhisi ndi khou ḓa sabc ndi khou dishina muvhanga ndi khou dishina scandal ndi khou dishina zwoṱhe zwoṱhe zwoṱhe ndo vhudzana na agent yanga because nga mbilu nda khou dza zwa uri I, I, i think film is where i want to be television is where i want to be not so much theatre
ndo pfa tshi kwamba mafhungo a agent agent o i wana sathu ya eh, lion king mm. kana o i wana ndo agent ndo i wana so musi ndi tshi ut hu na dzi third year performances dza part of exam

Zwiṅwe zwe mukomana wawe a amba zwone ndi zwa uri u a kona u imba na mm-hmm. Lion King a sa ḓo ḓo swika ngei Hong Kong arali vha sa koni u imba absolutely nṋe thi thu vhuya na mupfa a khou imba fulu um ya ndi a kona u imba aibo miss p ah, no and also i'm recovering from the flu u khou zwi vhona a thi khou ṱoḓa no i'm very proud of, of, of my

na amba nga fulu ni khou amba nga muthu ane vho uri u ṱoḓa uri zwithu zwi vhe zwo tou kuna kuna kuna nga maanḓa mhm. zwine nga luisimane ri zwi vhidza uri ndi perfectionist mm. tshiṅwe tshifhinga upfhi fulu na musi arali u khou rekhodiwa a nga rekhoda a ri kha ri dovhe futhi kha ri dovhe kha ri dovhe u mm. swikela ene a tshi pfha uri mm. u khou pfha uri zwo dzula zwavhuḓi aish wa ḓivha a ḓi zwo ndi zwi wana gai ngoho against and again ndi vhabebi vhanga and also just against zwipfi mini type a type a personality mara zwino ndi khou ndi khou i think ndi khou bva khazwo ndi khou adjuster ngori vhutshilo is not always perfect especially you know in our industry tshiṅwe tshifhinga time is money nga maanḓa arali ndi tshe muṱuku zwezwi a lot of dzi directors ndi dzi shuma nadzo na dzi actor vha vha tshi ntendela uri okay fulu kha ri mu fhe iṅwe mara zwino i mean at some point one is enough or two is enough a zwone mm, mm, so ndi khou mm. guda uh, uri vhutshilo vhu perfect Uh, na mushumo u nga si vhe perfect na zwe zwine vha ḓa zwi recorda tshiṅwe tshifhinga in the imperfections kha dzi flaws kha zwezwo zwe zwa khakhea ni nga wana u naka some beauty zwi hone kha zwezwo i think i'm learning that zwezwi a tshi khou shuma eh, ngauri o no shuma nnḓa mm. like kha enela lion king a dovha futhi a vhuya fhano kha lavuka tshipembe a ḓa shuma kha kha dzifilimu dzo yaho ngo fhambana ndi zwifhio zwine a zwi vhambedza kana zwine a ri nga ngei zwi khwine nyana zwa nga ngeno zwi khwine nyana na zwiṅwe zwi a zwi guda zwine a ri nga ngei ndo guda hezwi kha sia ḽa kushumele mm. ndi nga si lu na zwifhio zwine zwa vha khwine kana zwine Ndi zwi funa zwoṱhe vhuvhili hazwo ende zwo fhambana in their own rights. Discipline ya theatre yo fhambana kha discipline ya ya ya ya film and television mara a zwi ngo tea uri zwi vhe zwo fhambana ngori actually zwi tea u fana ndi kho to vhona zwino nga because i guess riṋe vha film and television uh, ri nga to pfhi ri vha ḓivhalei more because hu na television na accessibility you know hu na vhathetshelesi hu na vhaṱaleli mara kha theatre especially because i to vha accessible to riṋe khamusi vha limpopo kana vha kule um a vha to ḓivhalea so they still maintain that discipline mara zwi tea u fana zwi tea u fana muthu o ḓa mushumoni o ḓa mushumoni muthu kha gude script tshawe muthu kha ḓe a tshi khou vhonala uri you know what i mean so ei ndi zwi funa u fana mani and nṋe kha nṋe ngori ndo guda musical theatre hezwi zwine nda khou zwi ita kha screen ndo zwi guda kha kha theatre i i i carry it on so zwi khou fana kha nṋe zwi khou fana a nga ri mini um nyango mu vhea khonani nyana thi ndi Oh, mu vhea gosh. ṱukuṱuku okay zwo luga Eh, hu na vhaacti vhane vha vhori vho ya theatre Yes. na vhaacti vhane a vhathu vhuya vha ya theatre nṋe nga kuvhonele kwanga ndi vhona hu na phambano kha ḓi nṱalutshedza uri u vhona ungari ndeme ya uri muthu a thoma ye theatre ndi ifhio i thu- zwi thusa hani musi muthu a tshi vho ḓo pfulutshela ngeno kha filimu
O ḓivha tshiṅwe tshifhinga zwi a vhonala mara tshiṅwe tshifhinga arali muthu a na mpho yawe ene muṋei honestly mpho ndi tshiṅwe tshithu tshine na education na tshikolo ndo vha ndi tshi vhona unga zwi a vhonala kha nṋe because nṋe ndo ndo bva kha muthu o funzeaho kha zwithu zwa zwa drama and art mara nda zwi humbula zwavhuḓi what if ngavhe ndi siho tshikoloni. ngori khotsi anga na mme anga thi vha nadzo dzi recording tape sa zwino mukomana anga kho ambisa zwone ndo vha ndi tshi vhona lwo ndi muthu wa, wa, wa athi zwino ngavhe ndi sa ye zwi amba uri somehow some way mpho ilani ya i ḓo ḓi vhonala uri u muthu u u na vhukoni ha hezwi zwithu a zwone so i think zwi vhonala khamusi like i said nga discipline nga vhuḓifari ha muthu musi o no swika kha iḽa industry uri o ḓela zwithu zwone na o ḓo lo vhoniwa na kana o ḓo u display iḽa mpho ye mudzimu a muṋea yone na i think those are the small little uh, differences zwine nda nga to ri zwi a vhonala mara a zwi vhonali nṋe ndi tshi khou tou sedza nga maṱo anga hu na vhathu vhanzhi vhene a admire na zwino vhene ndi tshi sedzae eh, kana ri tshi ḓo amba vha ri vhona vha ngo dzhena tshikolo but their instincts musi vha tshi khou actor their reaction vha ita zwoṱhe zwino tshiṅwe tshifhinga na nṋe zwiṅwe zwine vha zwi ita a thi zwi koni ndo ya tshikoloni you know so I, i'd like to dispel that that that that notion zwa mu- nṋe na ene ri ḓo tendelana ri khou hanedzana Eh, kha ri tendela ri khou Ri khou hanedzana, hanedzana. madame. mara musi a tshi khou- a tshi khou ṱuṱuwedza vhaswa a nga ri tsha khwine ndi mini a si khwine vho thoma vha ya tshikoloni hai ndi zwone zwine na khou amba that's why ndi khou sumbedza a thi ḓi nga tshivenḓa discipline ndi mini tshikolo ndi tsha nṱhesa ngori mpho i- eh, mpho i nga sini for instance mpho ya si nga sinise hong kong Mpho ye a si nga si mphe resume, ye a si nga si nngwinise SAFTA fhedzi. I needed nnyi? The agent. How did I get the agent? Ndi khou nda ndi tshikoloni, ndi tshi khou performa. I needed the structure. I needed the, the, the, the, the methods of acting. I needed to know uri u durula ndi mini. I need the discipline ngori as much as you see the lights and muthu khou bva kha tv u khou funiwa nga vhathu

a vhuya hong kong mm. kha ni tshimbidzi mishumo ine o i shuma o ri mu vhona ro thoma ningei kha vho scandala mm. eh, a tshimbidzi mishumo ya a i shuma okay. ri dzhena na kha filimu ya yanda mm. eh. ndo vhuya hong kong nda audition and the first thing that i got was hu tshena mzanzi magic bioscope ti nda wana bioscope yo no pfi remix ndi tshi ndi tshi ita zwa u imba na kha yeyo so that was good because yo kona u gudisa the difference between theatre na film theatre thi ri you project you are loud right because tshiṅwe tshifhinga ni na dzi maiki zwino ndi kha film i remember for the longest time vha khou sokou efulo a songo tou hwelela o maikiwa we can hear you fine you know um, no guda dzi angle dza camera because theatre you have to present yourself to a broader audience to vhathu vhanzhi wo dzula kule na tsini

Ndo ḓi fheliwa ndi hanengei zwe nda guda ndi zwi ndi zwinzhi na character yanga the thing she went through zwo ntshaḽenzha na nṋe sa range in acting the emotions dze nda nda nda experience sa fulu ndo kona u dzi shumisa in that character the next thing that I did ndi Ayanda.

Yeah, I think in the, the Mubango. first uh, mubango ndajena ka mubango um, which is I mean ndi muvenda ndiko vayani that is just it's a dream right ngori ndi luambo lwa hashu ndi vhathu vashu ndi story zwashu you know we tell our stories for our people and hopefully the rest of the country na zwone- na vhone vha ḓo- vha ḓo- vha ḓo tshi funa

a zwiṅwe ndi kho xela ndi nḓilani you'll direct me yeah, back ani- a- ahuna na thaidzo songo vhilela Em, u- u tshi khou tshila nga maanḓesa kha inoni nḓowetshumoyi u ṱangana na vhathu vhane vha vha dzikhonani vha vha Yeah, mashaka yeah. Mm. ndo pfa tshi khou ṱalutshedza vhaṅwe vha hone vhane havho vhathu ro ndo- ro no dzula navho kha ino mbekanyamushumo kha Oh, ḓiḓa thusa cool. vhushaka vhune havha navho vhune havha naho na vhathu vhane vha vhori ndi mashaka o tou ḓiṱoḓela Eh. vhane vha vhori o vha wana hafha kha iyi nḓowetshumo Ndi mashaka e nda to vha wana ende ndi sa kho to ṱoḓa zwezwi ndi mushumoni nda soko uri oh taps ee inwi kha ri ambe ende not just because ri shera uri nyambo nthihi uri ri vhavenḓa mara ngo to vhona uri mini dzi morals mbilu ya muthu u funana u ḓivhana you know ende ri. ri vhushelana zwivhuya fhedzi in life so those are the people that you carry even if vha si vha tsini tsini mara you know in fhethu hune ha vha uri khamusi dzi kamarani dzine you are not in vha khou amba zwivhuya fhedzi mm. ndo, ndo themba uri vha khou amba zwivhuya fhedzi uh, shoni is one of them love her dearly

Yes ri na nyambo yashu mara hoṱhe hoṱhe hune ri tshimbila hone vha ri khoḓa uri we are, we are fluent in other languages not just english not just tshipedi tshisuthu tshizulu you know and, and that's something zwine ra tea u ḓirwa khana ngazwo we are adaptable nga maanḓa mm. ndo pfa khomba zwo ri khamusi nothi ngauri mishumo kha riṋe vhavenḓa ndi eh, miṱuku eh. ndi minzhi mara ee ndi minzhi nṋe khezwi ndi hafhanoni and it's not like i'm very fluent in suthu ndo tou ḓivha zwino tshisuthu ngani nga munna wanga who suthu um, but ndi khou shuma Even before Muvhango, you listed my resume before Muvhango. Ndo ya Lion King ndi Muvenḓa, ndi tshi ḓivha Venḓa in English fhedzi. Ndo ita Yanda ndi Muvenḓa, ndi tshi ḓivha Venḓa in English fhedzi. Luckily because of my talent and my skill, nda dzhena kha kha kha scandal tshe ndo dishina ene kha script kha brief vho ri ndi Mutswana no bva Rustenburg. Nda ri ndi khou ya. ndari sorry sorry can i speak my, my venda language but yes you can ndaita audition nga chivenḓa vachinja the whole character from an Eh, eh, eh, tswanani o vha tshi pfhi nyi kana vha ri u ḓo pfhi anzani muṋeri u ḓo vha ṅwala na storyline tshawe you know what i mean so mishumo i hone when the skill is there mishumo i ḓovha hone nda ndi khou nyanga u ḓa hanefho uri zwi amba uri kha ri lavhelese uri muthu kha vhe na vhukoni u thoma thoma mushumo zwi a konadzea uri u vhe u siho mara u iteliwe inwi nga nṱhani ha vhukoni vhune na vha naho zwi khou pfala ndi na muṅwe mulaedza kho ndi ḓo lila fulu mukomana wanga mbilu yanga yo ḓala dakala u amba nga inwi ndi nga thoma gai mara Musi Mudzimu o ri ṱanganisa sa murathu na mukomana kha Ring of Light Season 2, mm. I found myself with the absolute pleasure of spending the year with you, Fulu. And ndo guda zwinzhi. No mfunza nga u actor, no amba na vhathu, na vutshilo hanga. I'll never forget those moments. I walk with all of those lessons. Namusi, yo fholo ndi a ni funa nga maanḓa ndi ḓi hudza nga inwi ndi ni funa nga maanḓa love your little sister shonisani ah oh beautiful shoni a tshi pfi tendi a tshi pfi lutendo and i decided to call her tendi uh, because murathu wanga just for familiarity ngori u khou tamba murathu wanga murathu wanga u pfi tendani wa vhukuma so i thought ri ndi mu vhidze tendi so that it feels like you know and from there um vhukonani hashu none vhushaka like she said ri zwezwi ri tshi khou amba ri khou amba ra realize uri avho khotsi ashu vho dzhena vhoṱhe vha vha dzi khonani uct vha dzula vhoṱhe so we're like wow look at that such a small world her na maḓuvha at the time ngori maḓuvha a tshi khou tamba miyashu maḓuvha madima oh she's one of the people vhene ngohoi

that's such a beautiful message ndo livhuwesa vhathu vhathu vhanzhi vha amba nga vhuvha hawe na mm. maitele awe na zwine itisa zwone mm. zwine nga maanḓesesa zwi talela lutendo kha ri ḓo lavhelesa uri lutendo lwo shela nga nḓila ḓo mu fhaṱa uri a vhe zwine a vha zwone na kuitele kwawe na nga nḓila ine vhathu vha mu vhona ngawo mm. lutendo kha mudzimu um, i need to make the distinction because vhathu vha tshi lutendo lutendo ri ḓi zwi khou tenda mini mm. tenda kha mudzimu o ri sikaho mudzimu we miyanga ndi tshe muṱuku vhavha vha tshi maker sure uri ndi mu ḓivhe ri tshi rabela ri tshi ya kerekeni um na musi ndi tshe muṱuku kana nda ri mama zwi khou to itani tshikoloni tsho kana ndi grade seven kana ndi grade ṅwananga kha rabele u khou pfa u vhavha kha rabele um kha nṋe it means everything ndo ndi nga si vhe hune nda vha hone zwino ngavhe hu si hu si mudzimu yes you know dzi stage dza vhutshilo teenager what what mara ri vhuya kha nnyi kha mudzimu ndi dzi thabelo dza makhulu anga dza vhabebi vhanga dza vharathu vhanga na vhakomana vhanga um it means so much to me ndi hune nda vha hone zwino because because of god na musi ndi sa tendi khaye tshifhinga tshine khamusi zwi khou konḓa zwi khou vhavha mara Mudzimu wa fulufhedzea. Ndi na, ndi na vhuṱanzi uri wa fulufhedzea. Ndi fhio vese ine i ya mu tshimbidza hoṱhe hoṱhe kha nyimele iṅwe nayo? Mm. Um, ndi funa sa one to one I lift my eyes to the mountains. Where does my, my come from? Mm. Mm. It comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Nduri isumbedza nduri uri Thuso yanga i bva kha nnyi? A si sokou vha Mudzimu, the Maker, Musikaḽiṱaḓulu na ḽifhasi, a nga si laṱedzi, Mudzimu wa Israele. Ndi a i funa iyo vese nga maanḓa. Ndi dovha nda funa obviously Psalm 23, what, well, 23 yes, the Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down green pastures. U dzi ḓivha nga Tshivenḓa?
Hai ene.
Yo vha ndi mulisa wanga. Ai, na. A thi nga shayi Eish, my tshithu. mom is looking at me rolling her eyes vha khou sokou ṅwananga a thi ḓivhi nga tshivenḓa ndi ḓivha nga tshikhuwa ndi tea u dzi guda na nga tshivenḓa Yeah. ngoho u amba ngoho Yeah. kha ri lavhelese zwipuga zwine o no zwi wana zwo amba mini khaye ndi tshipuga tshi no nga eh, best actress kha 12th africa movie academy awards

not only u nṱuṱuwedza mara zwi vhe zwi khou validate uri e ndi hune nda khou tea u vha hone hafhanoni zwi amba uri zwe vhabebi vhanga vha vhona zwe mukomana wanga vharathu vhanga khaladzi dzanga dza vhona ndi tshi khou hula zwine vhathu vho no nga vho shoni vha vhona musi vha tshi khou shuma na nṋe ndi ngoho zwi khou vhoniwa na nga vhaṅwe not just because fulu ri a mu funa zwi khou vhoniwa mm. eh, ndi vhukoni uh, so it makes me feel very proud and almost like the profession the profession is serious at school we're not just playing dress up you know the profession is serious ndi zwithu ndi zwithu zwi- zwihulwane zwa nṱhesa zwine nda khou ita yes it's not rocket science asi vhudokotela asi brain surgery mara na zwezwo ndi zwa ndeme khambe na vhabebi vhabebi vha kha ḓi vha na kumbulele ko to ralaho vhunzhi havho mm. uri u ḓi wana khamusi ene u ḓi tou vha wa mashudu uri khamusi vhabebi vho tenda ngauri vha vha khou zwi pfesesa mm. vhaṅwe ngo ḓi wana u na muṅwe ane a khou amba uri ane ndi khou nyanga u ḓitela zwa thelevishini vha ri mm. hai metse na science haningei ndi khou tama uri a tou zwi ombedzela naho o no ḓi thoma u zwi amba uri nayo ndi profession i think nga maanḓa vhabebi nga maanḓa tshiṅwe tshifhinga eish ri a konḓisela vhabebi ngori ri soko humbula uri a vha vha kha ḓi humbula vha tshi no humbula houḽa wa kale wa murahu hai tshiṅwe tshifhinga na tshiṅwe tshifhinga vhabebi vha vha vha tshi khou sedza na ṅwana uri a tshi khou ri u kho ṱoḓa u ita hezwi zwithu u kho vhonisa u kho vhona nnyi u kho vhona mini skruskruu. u kho vhona uri u khou bva kha T_V u kho vhona uri hu kho reiliwa dzi goloi because arali ni tshi khou zwi dzhiela nṱha u tea u ḓa na puḽene uri okay mmawe baba ndi kho tea u ita so so so nṋe ndi ngori khamusi a yo yo ya varsity hu na dzi program gai gai univeni upfhi u khou ḓa mugedegede u khou ri fha dzi dzi dzi dzi kilasisi nṋe ndi tshi ya jobeke ndi ḓo ya hu na dzi course dzine nda khou ita uri na iwe sa ṅwana u vha sumbedze uri these are the efforts that i'm making to do this not just uri ndi khou ṱoḓa u bva kha tv ngo tshiṅwe tshifhingai riṋei avho vhathu they give us a bad name yori um eh, eh, ri a bva afha eh, ri khou ṱoḓa u sokou ita so so so no na zwone zwi a shumeliwa zwi a konḓa like i'm saying so nga maanḓa yes ndi khou ṱuṱuwedza vhabebi uri kha vha pfhe vhana uri vha khou ṱoḓa ita hezwi zwithu nga nnḓa dzi engineering na dzi na dzi na dzi na maths na science mara na riṋe sa vhaswa kha ri sumbedze uri ri serious u ḓi funga ee kha ri sumbedzise vhabebi vhashu uri ndi khou ṱoḓa ita hezwi na nga ngoho and this is what will come out of it kha vha sedze nnyi na nnyi nyani na dzi examples na dzi role models dzine ra chooser vhabebi vha zwi pfha uri ndi khou ṱoḓa ṅwana nga tshi fana na hula not hoyuni zwi- hu vhe na phambano zwine nda khou to sa mu sumbedzisa i know it's not what you asked for me to do but now let me get into what you asked for me to do vhabebi we it's important the, the field is important na vhone vha tshi vhuya mushumoni vha tshi khou bva sibadela kana tshikoloni vha tshi funga tv vha vha khou vhona tv vha khou vhona riṋe ri khou shuma ri mushumoni that is very much important i always say this uri it's important from the minute vha swika hayani vha funga tv from 6 a pm to half past 9 muvhango tshi tshifhela no ni khou vhona vhathu vha mushumoni na ṅwana wau u khou ṱoḓa ita hezwiḽa zwithu and eh, yes she will reap the rewards if they are good if they train if they are serious zwi serious I mean, I'm, I'm living proof of that i'm evidence of that and hezwi a tshi amba uri um a songo mbudziso na zwi zwiḽa zwo zwi khou ṱoḓea uri ambe navho ngauri ra sa anḓana riṋe sa vhaswa na vhabebi mm. ndi nga dzo tshi vha na mipfudzungule kana u sa pfesesana ngauri vhunzhi ha zwithu ndi nga nṱhani uri a ri khou pfesesana mm. e, musi ndi tshi tambula zwithu ngafha ndo sumbedza zwo ri fulu muṅwe vhathu vhane vha vha uri musi u tshi khou ṱalela kha thelevishini a hone maṱo a u vha ḓo lavhelesa fulu fhedzi nga nṱhani ha vhukoni vhune a vha naho kha ḓo lavhelesa uri u ḓilugiselela nga nḓila ḓe a dovha hafhu a ri ṱalutshedze tshiphiri tshawe tsho vha muekthi hoyo o tou raloho ane a vha na vhukoni vhungafho hmm. okay so heish nṋe i'm very pedantic ndi mini zwipfi mini pedantic miss p ndi ndi street nga maanḓa nga script tshanga nga maanḓa maanḓa ndi tea u tshi wana days in advance ndi tea u prepare not only u memorizer kana u guda maipfi ane nda ḓovha ndi khou amba na muṅwe muthu mara u ḓivha hune character yanga ya vha hone in the story in the movement um so that ndi kone u ndi kone u khavhisedza ndi songo sokou swika ndi ambe you know hu na maitele ene nṋe nda funa nga maanḓa arali ndo fhiwa character ndo i guda uri character heyi ndi muthu wa so character heyi ndi muthu wa so ndi tea u apuḽaya hezwiḽa zwithu zwoṱhe zwe nda vhudziwa nga dzi director na dzi producer kha heyo maipfhi a soko to vha maipfhi fhedzi um and i think react zwiṅwe zwithu zwine ndi nga tori ndi preparation ndi zwine nda zwi experiencer or zwine nda ṱangana nazwo musi ndi sethe na muthu ndi a reader uri zwi khou ri khou tambisa hani thi ndi mutambo uri okay u ṱo mposela bola nda i posa so a i posa so nda i posa so so ndi ndi a funa ri tshi tou tamba i si sokou tou vha nṋe ndo ima fhaḽa ri sokou pfhi ndi khou amba maipfhi you know so every time ri tshi zwi ita arali ra vha na theki arali ra dovholola lunzhi lunzhi ndi a wana uri zwi a fhambana based on uri khou tambisa hani ende zwi fana na dzi director na dzi producer mini dzi option dzo shumisa uri e ri dzhie eyi ye ya thoma ngayo kana ri dzhie ya vhuvhili ngori zwi vha zwo fhambana so ndi a funa u khavhisedza nga maanḓa uri zwi fhambane zwi ende also zwi vhe more real zwi nge ndi nṋe ndi khou amba na ene kana arali ndi tshi khou actor na muthu ane a vha uri ndi mubebi wangae zwi nge ndi khou amba na ngoho na khotsi anga vhene vha vhidza uri papa that's why most of the characters na musi arali a muvenḓa ndi ḓo insist uri just uri ndi mufhe muṅwe muvhala wa different ndi a zwi ḓa zwo ri vhongola uri ndi ri baba mara can i say papa because that's how i call my father instead ndi ri ma can i say mama because ndi zwine fulo a vhidisa zwone miyawe so that na muṱaleli musi muthu a tshi khou vhona a zwi vhona uri oh zwi tonga ndi miyawe vha vhukuma zwi tonga ndi khutsa vha vhukuma so that at least Musi vho awela vha tshi khou nṱalela kha T_V vha tshi khou vhona hetshiḽa tshiṱori na muhumbulo wavho u bve kha zwine zwa kho itea vhutshiloni havho zwa vhukuma because that's our job ndi mishumo yashu ri kho ṱoḓa uri vha awele ri kho ṱoḓa uri vha escape vha shavhe nyana reality yavho vha vho ṱalela nṋe kana vho ṱalela nyinyi vha pfha uri ndo hangwa dzi thaidzo kana stress ya mushumoni u maka mabambiri a matshudeni kana sibadela zwa zwi khou itisani so ndi ndi funa u zwi u zwi fha that personal touch fulu ene muthu ane vha uri ha tuvha na bugu ya dzi character dzine ono dzi tamba mara dzi character dzine ono dzi tamba dzo vha na na impact mm. musi a tshi amba nza ndi kha ḓi to muhumbula zwavhuḓisa nga maanḓa mm. ho vhuya vha na dzi character dzine ono vhuya a dzi hana ee okay
zwo ḓisa hani um tshiṅwe tshifhinga i vha i vho sumbedzisa uri khamusi eh, ndi ḓo vha ndi tshi khou ita zwino zwithu zwine nṋe muṋe I not comfortable kha sokou dzhia dzi sini khamusi dza dza u funana dzi zwine zwa ḓo tonga ndi zwine nṋe muṋe ndi nga si pfhe ndi ndi proud ngazwo kana ndo ambarisa zwiṅwevho ndi songo khavara hune nṋe muṋe ndi ḓo pfha ndi comfortable sa muthu yes we are playing characters mara ndi tea u ya Ndi khou mu ro wana. fhambana nga mahumbulele tshiṅwe tshifhinga na ngoho i vha i kontraka negotiation i songo tshimbila zwavhuḓi nda vhona uri ei for mushumo une nda khou ḓisa ei, ei na nṋe ndi business ndi entity na nṋe ndi ndi ramabindu nga dzina langa so i don't think i can do what you're asking me nga hoyu mutengo mm. mara it's not, it's not often asi kanzhi ndi ifhio character ya mu konḓelesa nga maanḓa kana ye ya mu ṱoḓesa nga maanḓa uri a ṋekedze no u fhirisisa mm.
eish o ḓivha dzoṱhe namusi mm, ndi nga to amba iṅwe seriously single ye ye nda ita about five years ago i kha netflix because eh, o vha a o vha a yes bubbly and everything mara o vha a party animal you know s- very single very dating like dating everybody chichipapa chichipa tsho kambiwa na yeyo ndi nga humbula unga ndi nga i hana mara thi ngo i hana because that's a stage of life you know and at some point na nṋe ndo ṱangana like ro ṱangana nazwo so zwo nkonḓela because it needed me uri ndi vhe a comedian which i didn't think i was uh, how do i color this you know ndi muvhala o musidzana dineo ndi mufha muvhala munzani you know so that was a zwo ngo to konḓesa mara zwo mbvisa out of my comfort zone
mm, kha ri lavhelese mafhungo a muṱa yes um o no vha fulu mudibeti mm. zwi no amba uri dzo swika kholomo ange ya mugovhani mm. tumi mm. mudibeti u khou mu tikedza nga nḓila ḓe sa mufarisi wawe ah luckily and thankfully for me nene u kha

tshiṅwe tshifhinga wa shuma tshifhinga tshilapfhu tshiṅwe tshifhinga wa sa shume tshiṅwe tshifhinga wa shuma maḓuvha mavhili wana tshelede ya miṅwedzi miṋa tshiṅwe tshifhinga wa shuma miṅwedzi miṋa like its you know so eh, zwi a zwi a takadza vha na muthu ane a vha uri wa kona u pfhesesa wa pfhesesa nga maanḓa and wa nthusa kha preparation ndi tshi vhuya na script a si muthu ane a ḓo ri e

nga maṅwe maipfi dare i say arali hu na plan b heyi i plan a yani kha plan b arali ni tshi ḓivha uri iṅwi a ni na u konḓelela kana ni no pfhesesa that's why ndi tshi ri for you to be in this industry you must really love it you must love it the highs the lows zwi tshi konḓa zwi tshi vhavha zwi tshi ḓifha zwi tshi naka you must love it completely because zwifhinga a zwi fani ende tshiṅwe tshifhinga i vha i si iwe i vha i tshi sokou tou vha industry khamusi hu quiet na khalaṅwaha ee u khou zwi vhona so it's just like okay and uh, that's when tshikolo tshi ḓo thusa because naye tshikoloni vha ni funḓedza eh, about business administration business management a i sokou ḽiwa yoṱhe ya fhela ni a vhulunga because yes even if there's a surplus na musi zwo ḓalesa you don't know you know vha ni funḓedza tshikoloni kha business administration dzi tax returns uri ni itisa ni submit hani dzi tax tax ye ndi lini vha ni funḓedza negotiation vha ni funḓedza uri ni ni ni ni, ni tisani overtime yanu no no ḓa zwo no shuma over overtime na ni a ḓa zwo ri ni tshi invoice ni itisa hani na those are things that are owed to you because you are the business so yeah you need to be fully involved so that uh, ni kone u lalama if that's the word yeah. in this Can industry the yeah. Yeah.
ri tshi khou vala ino mbekanyamushumo ndi kale ndi khou sokou ri khou vala um ndi nga nṱhani uri musi ndi tshi ri ndi a vala ri khou sokou ya phanḓa kha musi ri tshi khou vala zwa zwino um fulu ndi mmeḓe kha vhana vhawe
ndi mme mara zwine zwi ḓo tou nga zwino ndi khou tou ndi khou a- ngori thi a zwiho zwi muthu a zwi koni u ḓi ambela uri ndi muhani a thi ḓivhi ndi sokou vha ḓo vhona- zwi vhona a songo vha ḓo ngori vha ḓo zwi thi- vhona ee vha ḓo aluwa vha zwi vhone zwithu okay ndi strict nyana zwiṱukuṱuku ndi funa mulayo naho zwi tshe zwiṱuku ndi amba uri hei you know kha zwi itiwe zwone ndi a phaphatha zwanḓa arali muthu a tshi khou thanyela thungo um mara I'm fun and ndi a ndi a ṱoḓa vha tshi discovera uri ndi vho nnyi even at this early age even now uh, first born yanga wa four years wa funa u imbelela wa funa u, u actor a ṱoḓa u ambedziwa zwithu uri kha ndi act kha ndi kha ndi mu dzhie eh, video musi a tshi khou zwi ita nda humbula excuse me thi tea zwi nyadza ngori thi vhabebi vhanga in the 90s were doing that nga dzi tape recorder so how much more nṋe nga cellphone ine a vha uri i na recorder so mm. ndi a ndi a ndi a tamba navho yesu na mulayo ndi a vhaisa kerekeni um ri a rabela ndi khou livhiwa nga maanḓa kono swika ndo fhedzisa so
ndi khou livhiwa for having me misizo mbishiliswa phalaphala fm na musi ro kona u mu ḓivha khwine ndi fulu mudivheti ndi khou livhiwa nga maanḓa sa vhone vho kona u vha tshipiḓa tsha ino mbeke ya mushumo musi nṋe ri tshi takuwa hafha a huna nga iṅwe nḓila u khou tevhela tshiṱakong na mbeke ya mushumo ya thendo na nduvo bva kha msp na mveledzi tshiṱakong a ḓovha matekwana vhuḓi a ah.